Salut alleguer, gleeft dir u Geeschter Kanner? Nee? Och net u gutt Geeschter? Hm, ech hunn iech op alle Fall d'Geschicht matbruecht vun engem klenge Geescht, dat ass de Geescht Gubbi. An déi Geschicht, déi gëtt vum Gino van Genechten erzielt. An deen huet am Fong erkläert, firwat hien déi Geschicht vum Gubbi erzielt, well hien huet dee wierklech eng Kéier kennegeléiert. Viru laanger Zäit, wéi ech mat mengen Elteren a Schottland an der Vakanz war, sinn ech an engem ale Schlass dem Gubbi begéint. Hien huet mir seng Geschicht erzielt, déi ech bis haut net vergiess hunn. Geeschter gëtt et just am Guido senge Bicher, huet mäi Papp eemol gesot. Duerfir wollt ech, esou vill Jore méi spéit, e Buch schreiwen. E Buch fir an och iwwer de Gubbi. An op déi Manéier lieft de Gubbi éiweg weider. An ech hunn de Gubbi elo hei matbruecht. Hei sëtzt en nieft mer an do steet och d'Buch dervun. An ech wollt iech déi Geschicht dann elo erzielen op Lëtzebuergesch. Schonn deen Dag, wéi en op d'Welt komm ass, war kloer, datt en anescht wier. Ech nennen dech Gubbi! Säi Pappa war sou houfreg, wéi e gebuer gouf. Gubbi! Seng Mamma huet gelaacht an huet em iwwert de Kapp geheemelt. Deen Numm passt gutt bei esou ee spezielle Geescht wéi dech. Hei gesitt der se alleguer, d'Geeschter. An de Guppi, deen e bëssen anescht ass, dat ass hien do. Dir gesitt, hien ass e bësse méi rosa wéi alleguer déi aner Geeschter. De Guppi ass séier grouss ginn. A wéi et un der Zäit war, ass hien, wéi all déi aner kleng Geeschter, an d'Geeschterschoul gaangen. An do hat hie ganz séier ganz vill Frënn. Hei si mer an der Geeschterschoul an hei gesitt der, wéi d'Geeschter alleguer dorëmmer fladderen a fléien. De Guppi, dee gesitt der hei ënnen, dee kuckt zur Fënster eraus. An der Geeschterschoul hunn d'Schüler geléiert, wéi een owes laang opbleift, well d'Geeschter fléie jo, wann et däischter ass. All Nuecht si se tëscht den Tierm vun der Schoul hin an hier gehuscht an hunn hannert de Mauere Stoppches gespillt. Meeschtens huet de Gubbi och matgemaach, mä heiansdo ass en a sengem klengen Zëmmer bliwwen an en huet gedreemt, sou wéi der en eben hei op der Foto gesitt. De Geescht Gubbi hat am léifsten an der Schoul d'Fluchstonnen an d'Geeschtergeschicht. Do huet et sech ganz interessant ëmmer alles ugesinn. Mee wat de Gubbi guer net gären hat, dat waren d'Stonne beim Direkter. Den Direkter wollt aus all senge Schüler richteg Geeschter maachen. An enges Nuets huet hien hinne gewisen, wat hien domadder gemengt huet. Buhu! Buhu! Buhu! Kuckt mol, wéi den Direkter ausgesäit a wéi e rifft.

Bahuhu! De Gubbi huet getuddelt. Jiddereen huet haart gelaacht. Jiddereen ausser den Direkter. An hei hat schonn een op d'Tafel geschriwwen, Den Direkter ass dout. Den Direkter war esou rosen, datt de bal aus sengem wäisse Lëllduch erausgesprongen ass. Ee richtege Geescht mécht Buhu! Buhu! Buhu! huet e gejaut. An näischt aneres! Mee de Bubi huet just ee luesen Bahu erausbruecht. Pardon, Här Direkter, huet e gekeimt, mee ech kann dat net! De Bubi ass dunn an de verloossenen Tuerm geschéckt ginn. Den Direkter war sécher, datt en do géif léieren, wéi ee richteg huret. Da hei schéckt en e fort, do sëtzen all seng Kollegen, an do muss de Gubbi an dee verloossenen Tuerm. Komm erëm, wann s de wierklech weess, wéi et geet! huet den Direkter nach geruff, oder komm guer net méi erëm! Dem Gubbi seng Frënn ware ganz roueg, wéi e fortgefladdert ass. Am verloossenen Tuerm, virun deem souguer d'Geeschter Angscht haten, war et äiskal a ganz däischter. De Gubbi huet geschnaddert. E war ganz eleng. Dat huet en op alle Fall gemengt. Mee dunn op eemol huet en e Geräisch an der Däischtert héieren. An do taucht tatsächlech een op. Ech sinn de Mucki, sot e pechschwaarze Kueder. Wëllkomm! Ech sinn de Gubbi, sot de Gubbi. Du hues awer ee schéine Putsch un dengem Schwanz, Mucki. Gesäit een hei hannen. De Gubbi an de Mucki si gutt Frënn ginn. Si sinn op Entdeckungsrees duerch deen alen Tuerm gaangen. Am Keller, ënner ville Spawecken, hu se Miwwele fonnt an eng Tru mat alem Stoff dran. Domat wollten se sech et am Geeschtertuerm richteg gemittlech maachen. Mam Stoff hu se zum Beispill Riddoe gemaach an en Dëschelduch. Hei gesitt der, wéi se aus dem Keller mat der Tru mam Stoff eropkommen. An hei gesitt der, wéi se am gaange sinn, d'Riddoen opzehänken an en Dëschelduch ze maachen, de Mucki an de Guppi. Wann de Mucki duerch d'Wisen niewendrun spadséiert ass, Dann huet hien dacks e Bouquet Blumme gepléckt, well e wosst, datt en domadder de Gubbi géing frou maachen. A spéit an der Nuecht, wa se an hire Fotelle souzen an deen deem anere Geschichten erzielt huet, dann huet de Mucki ugefaang ze schnurren, well dann war hien och frou. Da geséit Der de Mucki an der Wiss mat lauter Blimmercher, déi e pléckt. An hei sëtzen se owes een deem aner Geschichten z'erzielen, an hei steet dee schéine Bouquet mat de Blummen. Also déi zwee hu sech gutt verstanen an et war schéin gemittlech bei hinnen doheem. Dee verloossenen Tuerm ass eng ganz wichteg Plaz fir si ginn. Heiansdo sot de Mucki zum Guppi, Kanns du nach emol wéi ee Geescht maachen? Ba-ba-ba-hu! huet de Guppi gemaach, Ba-hu! An dann hunn se allen zwee gelaacht. So, has du da keng Angscht, wéi ech op eemol owes hei bei dir ukomm sinn? huet de Gubbi de Mucki gefrot. Natierlech net, sot de Mucki. Ech wousst direkt, dass du eppes ganz Besonnesches wiers. Da gesitt der, wéi schéi gemittlech et bei hinnen ass. Beim Feier sëtzen se, een deem aner alles z'erzielen. Keen hat méi Angscht a jiddereen huet sech wuel gefillt. Jo, an déi aner Geeschter? Déi hunn all geléiert, wéi ee richteg hurelt an anerer richteg fäerten deet. Si sinn an al Schlässer a verfale Festunge geschéckt ginn, wou et keng Geeschter méi gouf. Si si ronderëm geschlach, hu gejaut a jiddereen erféiert, dee se begéint huet. Mee du si se alleguer, déi kleng Geeschter. Mee wann déi kleng Geeschter dann midd waren.

Si hunn net mat hirem Téi gesabbelt, si hu wannech gleeft a Merci gesot. Déi Kichelcher sinn sou gutt, sinn der vläicht nach e puer do? An amplaz schrecklech ze hurelen, hu se lues a frëndlech Bahuuh gemaach, sou wéi de Gubbi ëmmer gemaach huet. Kuckt, wat e flott Bild ass dat heiten! Hei gesitt der all déi aner Geeschter, déi op Besuch komm sinn, well se midd ware vun hirer Geeschterjuegd, déi dann Téi kruten selwer gebake Kichelcher vum Mucki a vum Gubbi. Einfach ëmmer flott Momenter wa se zesumme waren. An dat war d'Geschicht vum Gubbi. A well ech jo um Ufank gesot hat, de Guido hätt e kenne geléiert, hei huet en och e Bild gemoolt, wéi de Gubbi grad emol zwee Joer al war. Sou, och esou Geeschter ginn et an déi brauch een och net ze fäerten. D'Geschicht vum Gubbi, ech hoffen se huet iech e bësse gefall.